Hello my correct correct people, welcome back to my channel. Welcome to Sweet Mother Gist TV. I greet you all according to your time. How una dey my correct correct people? I beg if you just dey see this channel for the first time, kindly do me a favor by hitting that red subscription button that say subscribe and on the bell icon, the notification bell so that anytime when I take drop any video, you go receive di alert kpikpi kpikpi for your phone. Yes o my country pipu I am back again e don red o my pipu e don red for social media wan catch fire because sey um promise papa valery don land for Austria my country pipu dis one na breaking news o no be small thing um and as e come land na, na our pipu trust our pipu na, na im dem come react.

Okay my pipu make we see wetin our commenters need to talk about this matter or grin say welcome back to Australia bro a country of law and order heyy una hear am so we come get another commenter this video na sharpaly one I just drop am because I get appointment this man um thanks Europe is Africa wetin dis person wan talk say dis man thinks Europe is Africa where you can come into a child life just like that a child that does not bear your name the bet the battle will last more than four years in court by den um she be eighteen years to tell you straight in di eyes she does not want you um in her life for missing yourself abi for messing yourself up my country people how una see this. Comment wey dis commenter come drop for here for promise papa valery um una believe so because um law dey Europe no be small oh because all those commenter now wetin dem dey talk for dis video dem dey very very right you can just jump from your bed say you wan go carry pikin wey e be say you don abandon for years you wan go fight for the custody I no talk say e bad oh sorry guys E no bad, e good make you fight for your right because na the biological father na im you be. But wetin me I believe say make e fight for the right because he is the father of the pikin. If he still fight am he win ern we go still celebrate with am. If he no still win, he go still know say he even fight put. No be like some parents wey be say dem dey abandon their children dey no even care una understand at least papa valery still dey shake body now okay my people make we dey go another comment so this man fit come Austria while he leave the pikin for orphanage home before what a wicked man if na me be valery I go deny am hey e don red oh my people shey una hear wetin this Commenter tok for here say um e say so dis man fit come Austria wia e leave um Valerie for orphanage home since all those years wey e come abandon am why e no fight for di case since den my pipo how una see dis comment wey dis pesin come drop for here na. Anything wey una think about the comment make una no forget to comment down below whether this comments are right or wrong una go still let us know for the comment section abeg my people make una support me make una share my video share my video out to your friends and family make una dey share my video dey go whatsapp make people for still come know my channel wetin I dey do so guys we come still get another comment from here okay um e say dis is what you were expecting um what you were expected to do since dis is what we were expected to do since but now um you carry marry marry go give presenters wey e be say some of

We dey here dey watch. Yes na, we dey here dey watch o. No be small thing my pipu um. So wetin una still think about dis very commenter wey come drop dis one for Papa Valery say dis is what you were expected to do since but no no you carry marry go give presenter yes you come carry the issue go give presenter yes first of all e no suppose come out for presenter issue come take follow this her pikin case na this way na him for just follow go see KO family dem go discuss Even though say na restaurant dem for see go control am, dem go discuss all those kain stuff of a thing or as e take come so because as e come so na hotel e go stay no be kay family again. E go fight for the case. So we get another comment for here make we dey do am sharp sharp make we con dey go um let him close His mouth first Europe is not Africa he will answer so many questions it's not easy as some people think okay this commenter dey let papa Valerie dey know say make e no think say as Africa be o you just jump come out say you wan come fight for the case of your pikin he say Europe no be like Africa na this commenter dey let papa valery promise dey know e say let him close his mouth first europe is not africa e will answer so many questions is not easy as some people think yes e not really easy as we think am say na so e go be for papa valery my people so we come get another comment for here primary school drop out people try to enter this page and watch educative program hmm not only saga we dey block una brain una go dey watch hmm una dey say ostra um for go lis ten to di father of di child my pipo um yes o for comment section no be only saga una go dey watch dey comment bra bra bra for there all those kind thing e still dey educative we go still learn from am and a lot of men dey go still learn from this papa Valerie o wey e be say pikin dey orphanage home since then you no even fight put after Kay all family don fight all the issue now na now you jump come out kpenkpen my people anything wey una think about this video make una no forget to comment down below also like and share my video very important share sharing is love guys if you never subscribe also do subscribe see you guys on my next video bye bye